Iawn, oce. 'Na ni. Oce, grêt. Felly, helo pawb sy'n gwylio o Lush, Llwyd Cydwŷ, a dwi yma efo Nurain, Begw a Nel. A da ni yn mynd i fod yn trafod um, cyhoeddiad a ddos uh, pryd oedd o, dydd Mawrth, bod hanes Cymru ddim yn mynd i fod yn arfodol yn y cwricwlwm newydd a fydd yn uh, cychwyn blwyddyn nesa. Ac mewn wythnos lle mae mae wedi bod yn hurt ac yn wyll bos dros y byd i gyd, oedd hyn yn teimlo fel um, siom, dwi'n meddwl sa'r gair, bod ni bod addysg os rhywbeth yn cymryd cam yn ôl yn hytrach na cam ymlaen ella fysa rhywun yn cytuno ella ac dwi'n falch iawn o gael um, llwyfan fel lesh. Nid yn unig fel merched ifanc ond hefyd fel Cymru Cymraeg bod ni'n gallu mynd Na, mae angen i blant wybod hanes Cymru. Dyma dim barn ni fel pobl ifanc sy'n mynd trwy system addysg. Felly dwi'n mynd i gychwyn efo uh, bigos mewn meidio. Os ni di jyst cyflwyno ym mha ran o addysg wyt ti ar hyn o bryd? Felly dwi ar fel mwyn o ola tygau, Iwan, dwi'n fwy 11 yn ysgol byd rhyfel.
A be wyt ti'n, wyt ti'n adolyg, ti'n astudio hanes yn dweud? Dwi wedi, wedi dewis hanes yn rhan o fy mhynciau tygau a dwi'n ei hanes deaduriaeth a um, triple science. Chdi, gwych. A wedyn, Nel, ti'n bala, o, oh, Begw, o, y ffrinantlle ar gofn bod pobl yn gwybod. Uh, sorry. Um, Nel, ti uh, ochr o bala, felly ti yn cynnod allweddol tri yn dweud, felly ti'n gwneud hanes beth bynnag yn dweud? Ydw, dwi'n ei hanes, ond blwyddyn nesaf, dwi'n dweud cychwyn ti gael ni. Yeah.
A fyddi di'n mynd gwneud hanes blwyddyn nesaf na fyddi? Na, chos um, colofnau falle, dwi ddim yn opsiwn efo be o'n eisiau gwneud ddoe. Ond efo'r pynciau a fyddi di'n wneud, ydy hanes yn mynd i chwarae rhyw fath o rôl yn hwnna, ti'n meddwl? Um, Addysg grefyddol neu beth os dwi'n cofio beth ysdi?
dwi ddim yn siŵr o ran y pynciau da ni'n mynd i wneud o dan addysg rhyngweddol, achos mae o hefyd efo um, philosophy yn efo hefyd. So yeah, da, do ddim yn, dwi ddim yn siŵr os byddwn ni'n gwneud chydig hanes yn efo, ond da ni'n gwneud chydig o hanes yn Cymraeg yn sicr. Ie, yeah, bendant. A wedyn mae Mirain a finna ym Mhrifysgol Aberystwyth ar hyn o bryd yn y flwyddyn cynta. Wel, dwi'n astudio uh, Cymraeg Proffesiynol a mae Mirain yn astudio Cymraeg a Gwleidyddiaeth Rhyngwladol. Um, Mirain, fysa chdi'n dweud o gan hanes rôl neu ydy hanes yn datblygu sgiliau fysa chdi'n dweud fysa'n angenrheidiol ar gyfer astudio gwleidyddiaeth?
Ie, bydden i'n gweud bysa fe, achos o'n i heb heb cweit sylw i fel cyn i fi ddechre'r cwrs faint o hanes oedd yn gysylltiedig da'r pwnc, a ma' hwnna falle yn hala fi swno bach yn dwp. Ond yym mae'n rili bwysig fel gwybod fel pa ddigwyddiadau hanesyddol sydd wedi fel achosi hwn a'r llall i ddigwydd a shwt mae hwnna wedi arwain at ddatblygiad ddatblygiadau newydd ac ati so ie. Felly mewn rhyw ffordd neu gilydd ma' hanes 'di bod yn bwysig i bob un onon ni mewn ffordd. Dwi'n gwbod bo' fi'n astudio Cymraeg on' ma' ma' hanes fysa Aneurin yn cytuno'n ran reit fowr o'n cwrs ni ar hyn o bryd dydi? Yn enwedig o ran yym astudio llenyddiaeth. Dwi'n teimlo fatha bo' fi 'di dy- dysgu llawer o'n hanes 'yn hun yn gneud llenyddiaeth a fysa chi fel arfer ella ddim yn disgwl i hynny ddigwydd a meddwl o cymeriada negeseuon hunllefydd ag eraill. Mae hanes yn reit bwysig i ddysgu am gymdeithas a hunllefydd ag eraill dydy. Felly, um, yn eich profiadau chi, Iwan, faint o hanes sydd wedi cael ei ddysgu, neu da chi wedi ddysgu yn y stafell ddosbarth, a dwi'n dwi ymestyn hyn i pan oeddech chi'n ysgol gynradd a ysgol uwchradd, be am i ni gychwyn efo Nel? Mae yna dipyn mwy o hanes um, Prydain wedi cael ei ddysgu iddo fi na sydd wedi cael ei ddysgu am hanes Cymru, achos hanes Cymru wedi gwneud llawer sydd yn byd o gwmpas fe, fatha um, hanes Capel Celyn ac hanes Ffron Goch. Ond dwi heb wedi dysgu ddim llawer yn fatha tywysogion Cymru a falle, ond dwi hefyd yn dysgu dipyn am fatha hanes America sy'n sioc bod fi'n dysgu mwy am hanes America nag hanes Cymru, really.
Dyna chdi, Begwyn, enwedig efo chdi'n gwneud tygau, faint o hanes Cymru sydd yn dy gwrs tygau di ar hyn o bryd? Um, Wel, dwi wedi bod yn astudio llynedd nes i wneud um, America, a wan dwi'n gwneud oes Elizabeth. Felly mae'n bach o Gymru a hefyd gwneud gwaith cwrs yn dod i fyny mae bach. Ond yn dysicr, dwi'n teimlo, dwi wedi gorfod dysgu hanes Cymru fy nhîm y ffordd oherwydd dwi 'di tyfu fyny yn gael straeon gan fatha mam a dad a fatha pawb sy o gwmpas fi. Ond heblaw am hynna, dwi ddim 'di cael llawer o gwbl o o hanes Cymru. Fatha dwi'n cofio yn y s- gynradd o'n ni'n cael dysgu a- am ein mis- milltir sgwâr ni, ond dim byd arall. A chdi?
Be' amdanach chdi am un rai yn Sir Benfro? Ie, byddwn i'n cytuno gyda Bagw fan'na o ran yy jyst dysgu fel o ran y milltir sgwâr. Wel fi'n cofio dwi o Sir Benfro so jyst reit cyfagos a Crymych ma' 'na yym tre o enw Efal Wen lle o'dd yym Twm Carnabwth a Merched Rebecca 'di bod yn yym beth yw'r gair? protestio? Protestio, rebelio, gwrthryfela. Dyna ni, gwrthryfela. Na ni. Fi really nes i ddysgu am fel yn ardal i, ond wedyn ti hwnt i hwnna falle yn yr ysgol gynradd, fi'n cofio dysgu am hanes y Cymru ym Patagonia, a heblaw am ni, oedd ddim really lot arall ddysgu si. Fy mhrofiadau i, reit, yym, yn yr ysgol gynradd, o be dwi'n gofio, achos oedd hynny amser bell yn ôl 'wan, yym, nes i gyffwrdd ar Llywelyn yn Llyw Olaf, um, athyn ni ar drip i lle oedd TH Parry Williams yn byw, um, a mi gawson ni chdig o'i hanes o, a mi gawson, um, athyn ni i Fedd Gelert, ac yn amlwg fan oedd Gelert, o'n i'n ymwybodol fo chwedl Gelert, beth bynnag oedd hynny wedi cael ei blethu fewn, Yym ag oedd fel ydodd Mel hanes milltir y sgwâr ella, yym Blodeuwedd hefyd yn chwedl, dwi'n gwybod 'di o'm yn hanes ond chwedl, ma' chwedl yn rhan o hanes 'swn i'n deud, a mi oedd Blodeuwedd yn un pwysig i ni yy 2012 ag oedd s- Steddfod yr Urdd yn Nyffryn Nantlle felly o'n i ar y llwyfan yy diolch i Ken Huws yn canu am Flodeuwedd ac yn actio ond o ran uwchradd Nes i, Merched Rebecca, um, blwyddyn naw. Oedd o ddiddorol, do'n i'n ddisgwyl hynny, a mi gathon ni... Um, be oedd yn biti o ran dysgu am y syffragets sy'n benodol oedd bod ni wedi astudio y syffragets oedd yn Llundain. Yn benodol, dyna ddim hanes am syffragets yng Nghymru Yym, mi wnes i Owain Glyndŵr fel, yy, gwaith cwrs TGAU a Lefel A, oedd Lefel A'n amlwg yn fwy, yym, ffurfiol o ran ffynonellau gwreiddiol o'r cyfnod ac asesu ffynonellion well. Fel y dywedodd Begw, Tuduriaid, dwi'n meddwl, 'di bod yn boblogaidd iawn ymysg addysg Cymru yn benodol oherwydd y Deuddfa Uno. Dwi'n meddwl bod pobl yn gweld y deddfau yno fel hanes Cymru ac felly dylia ni astudio'r Tuduriaid i gyd, sy'n bwysig dwi'm yn deud, ond dydan ni'm yn cael llawer o hanes Cymru o hynny chwaith. Doedd o ddim tan blwyddyn deuddag ym mlwyddyn cyntaf i Lefel A nes nathon ni wir fynd i wraidd y deddfau yno a gweld be oedd yr effaith yna ar Gymru. Yym. Fel arall, yn yr ysgol, dwi'm yn meddwl nathon ni ryw lawer, fel ddudodd Nel ella chydig bach yn y pwnc Cymraeg, pan 'dan ni'n astudio barddoniaeth dwi'n meddwl weithia' ma' gynnon ni wel fel ddudish i efo'n cwrs ni y- yn y brifysgol dwi'n meddwl bo' ni'n dysgu ha- ll- dipyn o hanes Cymru trwy'n llenyddiaeth neu Yym, 'swn i'n hoffi jyst stori bach arall os dach chi'm yn meindio. Pan o'n i'n chweched ac yn gwneud bac, yym, nes i fel rhan o'r her cymunedol yy greu clwb Cymreictod, a'r bwriad oedd fy mod i'n cael plant y cyfnod allweddol tri a blwyddyn saith wyth a naw i ddysgu mwy am eu hanes nhw, i ddysgu fwy am Cymru heddiw, i ddy- ga'l nhw i wbod mwy am eu cerddoriaeth Cymraeg, llenyddiaeth a bob math o betha. A o'n i'n gwybod mi fysa 'na ddiffyg ymwybyddiaeth, ond o'n i'm yn disgwyl diffyg ymwybyddiaeth i'r fath radda a welish i. Oedd gen i blant oedd ddim yn gwybod pan oedd Tryweryn 'di cael ei foddi. mae gen i blant oedd ddim yn gwybod, rhain o'n nhw'm hyd yn oed yn gwybod i hanes milltir sgwar, ddim yn gwybod am chwedl Blodeuwedd neu Branwen, um, doedd rhain o'n nhw ddim yn gwybod am brotestiadau'r 70au o dan Cymdeithas y Iaith Gymraeg. Um, oedd yn siomedig iawn i fi, i fod yn onest, bod plant yn enwedig plant Cymraeg, yn tyfu fyny, a pan dwi'n dweud Cymraeg dwi'n golygu unrhyw berson yng Nghymru, os da chi'n dod o deulu Saesneg a bod chi wedi dysgu Cymraeg, os da chi'n gwbl Gymraeg adra, neu os da chi hanner hanner, mae gan bob un plentyn yng Nghymru hawl i wybod ei hanes ei hunan, dwi'n teimlo. Ac Oedd o'n siomedig i weld bod y diffyg ymwybyddiaeth yna, a un o'r pethau wnes i efo'r plant oedd yn dangos diddordeb a creu llinell amser iddyn nhw gael gweld be oedd y pe- be oedd hanes Cymru, a do'n i'm 'di gallu rhoi pob dim, achos mae hanes Cymru yn hir. Mae 'na lwyth o bethau i gynnwys, felly doeddwn i'm wedi gallu gwneud bob dim, ond oedd o'n agoriad llygad i weld pa mor brin ydy hanes Cymru mewn addysg. Felly o'n i'n mynd i ofyn y cwestiwn, ydych chi'n teimlo'ch bod chi yn bersonol yn gwybod digon o hanes Cymru na i gychwyn efo Mirain tro 'ma? Um, dwi ddim yn teimlo fel bod fi yn i fod yn onest. O ti'n sôn fyna am y deddfau uno um, fel gyda'r pa bynnag cyfnod oedd hwnna, mae hanes... Tuduriaeth, ie. Ond o'n i ddim yn gwybod unrhyw beth am y rheini tan i fi ddechrau yn y brifysgol a pan oedd 'na ran o'n cwrs ni yn mynd nôl a sôn am hanes rhyw rhyw gerdd neu rhywbeth, a nath y darlithwr sôn am a a esbonio'r deddfau uno, a ddim syniad o fi am y peth yma, fi wedi tyfu lan yn y lle mwya' Cymreig falle yn yn gorllewin Cymru, mae'n teulu cwbl Cymraeg fyd, so oedd e jyst yn odd bod fi byth wedi clywed am y pethau yna. A fi'n siŵr os fi'n gweud wrth mam hi fi bod fi ddim yn gwybod am y deddf un o bydd hi probably yn really siomedig yna. Ond, um, yeah. Uh, be amdana chdi, uh, Bigw? Yym, dwi'n teimlo fath- fatha Mireng hefyd, dwi'm yn gwybod llawer o fy hun, ond dwi dwi dwi 'di gorfod dysgu fo fy hun 'lly, fatha adra y- yn yr ysgol felly. Felly, mae o'n siomedig, ond hefyd dwi'n teimlo fel pobl ifanc, ma' ma' gennyn ni... dan ni'n gorfod dysgu fo er mwyn cario mlaen yr hanes ar gyfer fatha y plant, plant sydd yy wis- wis- wis- wis- dwi'n meddwl, ma' gynna ni fatha, gynna ni pwyse mewn ffordd i i ddysgu fo, ond hefyd os 'di o ddim yn yn cael ei gynnwys yn y cwricwlwm, pa o- o- pa obaith gynna ni de? Felly mae o'n siom ofnadwy. Yn union, a ti'n gwybod b- yym... Yn yn enwedig dwi'n abod plant oedd y plant yn y dosbarth 'na oedd rhei o'n nhw'n deud, o ia 'di mam ddim yn gwybod hyn, 'di dad ddim yn gwybod hyn. A rhieni Cymreig oedden nhw hefyd mewn llawer o'r mewn llawer o opsiynau. Fel ti dweud, os 'di o ddim yn yr addysg, Yn enwedig i ni, os 'dan ni'n mynd i dyfu i fod yn rieni un diwrnod, ella pawb â'u synnau ein plant ni, oni bai bo' nhw'n mynd i ddysgu fo yn yr ysgol neu bo' ni yn dysgu gynta gan i basio fo mlaen. Be' amdanach chdi Nel? Ti'n teimlo bo' chdi'n gwbod digon o hanes Cymru? Dwi, na, efo, i fod yn onest, da chi wedi deud lot o hanes wrth fi wan a dwi'm yn gwybod llawer am ddim ohonyn nhw. Ond wedyn, dwi wedi cael dad yn dysgu lot o hanes Cymru iddo fi yn, yn lle yn yr ysgol, so dwi 'di dysgu dipyn geno fo, ond yn amlwg, sgen lot o blant ddim y cyfle yna i gael rhieni i ddysgu iddyn nhw. Ond hefyd, ie, ond mae gennai ffrindiau hefyd sydd fatha byw yn agos at llefydd hanesyddol, a 'dyn nhw'm yn gwybod dim am be sy'n digwydd yna, ac be sy yn digwydd r- reit o flaen trwynyn nhw rili. Ma' ma'...
Yn bersonol ma' 'na ranna' o hanes Cymru dydw i'm yn wbo mwy na thebyg. Dwi'm yn deud bo' fi'n gwbo hanes Cymru i gyd fel dwi 'di deud ma' 'na dipyn ohono fo. A fel Nel a fel Begw a ma' siŵr chdi hefyd Menrain dwi 'di gorfod dysgu llawer o'r stwff 'ma ar 'y nhail 'yn hun. Dwi 'di gorfod darllen llyfra' dwi 'di gorfod gwylio rhaglenni neu dwi 'di gorfod gofyn i mam. Mam yn ma' mam yn rôl mor bwysig o ran fi yn dysgu hanes Cymru. Tasa mam ddim wedi dweud llawer o pethau mae wrtha i, fyswn i'm yn gwybod hanner y pethau dwi'n wybod dwi'n dwi'n meddwl. Felly yn arwain at beth i ddysgu i Bego, um, pa dnodda oedd ar gael i chdi ddysgu hanes Cymru tu allan i'r stafell ddosbarth? Oedd o'n benodol dy rieni di? Oedd o'ch di mynd ar-lein? Oedd yna lyfrau penodol? Yym dwi yn fatha yn gwylio lot o S pedwar Ec felly dwi gwbo ma' 'na sawl fatha cyfresi felly am hanes Cymru felly dwi yn mwynhau gwylio rheini ond yn sicir ma' fy nheulu yn rhan fawr o sud ydw i we- wedi gallu dysgu hanes hefyd 'lly. Beth amdanach chdi Inel? Yym yr un peth a yym Begw rili m- dwi 'di ga'l lot o dad yn dysgu iddo fi ond hefyd fatha pan o'n i'n ie- yn iau ag o'n i'n gwylio fatha Stwnsh a ballu hynna'n enghraifft dda i ddysgu am hanes Cymru, a wedyn mae yna ddipyn o lyfrau da hefyd yn mewn siopau, siopau llyfrau lleol. Ond, ie. Yeah.
yeah. Dwi'n cytuno. Um, nôl yn y dyddiau pan oedd gen i amser i wylio uh, stwnsh ar ôl ysgol, um, oedd Detectives Hanes, dwi'n cofio, efo ni Llŷn yeah. a Tudur oedd, uh, wan mae gennym ni Mabinogi Iogi, sy'n chwedla di cymysgu fo comedi. A dyna adio, mae eisiau gwneud hanes yn hwyl hefyd i blant yn sicr does. Be amdana chdi, Mirain? Oes na lyfrau penodol? Neu... Fi'n teimlo fel fi 'di cael lot o'r hanes, yn enwedig o'n hanes fel lleol i o le dwi'n byw, o mam-gu jyst trwy fynd ar anturiaethau fel trwy'r mynyddodd, a mae jyst yn gweud fel hen hanes llefydd a hen fel jyst hen chwedlau ac ati. So ma'... fi'n teimlo fel bod hwnna 'di bod yn adnodd rili yym Wel dwi 'di rili gwerthfawrogi jyst clywed hanesion a straeon a jyst y llwyth stori o wybodaeth sy gyda mam gu i am yr ardal. A fi'n siŵr bod yr un peth fel i i bawb fan hyn rili bo' fel wastad fel mam gu's a dickies neu nines a tides gyda'r gyda gyment o wybodaeth am bopeth. Mae o, mae'n mae'n ma' ma'n anodd dydi achos da ni isio deu- ma' ma'n beth neis bo' ni yn dysgu o o'n teuluoedd ni a mae o'n bwysig ond mae addysg Cymru yn ysgol hefyd yr un mor bwysig dydi? Cyn bwysicedd dwi'n cofio fel dwi'n dweud, o'n am llawer o um, hanes Cymru yn yr ysgol i mi, llyfrau o'n i wedi ddarllen, llawer o'n nhw'n ffuglen. Uh, Anghara Thomas yn benodol, oedd hi wedi sgwennu sawl llyfr, ond di gofio, ond doedd hi, wel, dwi'n meddwl gorfod, mae'n siŵr oedd hi'n licio bod hi wedi gofio sgwennu nhw trwy uh, ffuglen, efallai yn ednodd ddiddorol, um, darn bach o bapur am y Beasleys pan oedden nhw wedi gofod gwrthod talu treth a biliau achos oedden nhw ond yn dod i mewn trwy Saesneg ac oedden nhw eisiau fo'n Gymraeg a os dwi'n cofio'n iawn dim ond y carpad oedd gynnyn nhw ar ôl a jam oedden nhw'n wneud. A mae hynny'n wbeth mawr o ran y iaith, hanes yr iaith, yr un peth efo'i llyfr uh, Paent. y stori yym am Cymdeithas Iaith Gymraeg yn y saithdegau os dwi'n cofio'n iawn yy yn peintio arwyddion stryd achos na dim ond yn Saesneg oedden nhw. Yym yy Henrietta Suffragette, am suffragettes yng Nghymru ac yng Nghanarfon yn benodol, yn ardal ni yy Begw. A yym y diweddara Castell Siwgwr a mae 'di mae 'di derbyn uh, sylwadau gwych, derbyniad gwych ar gyfer uh, Castell Siwgwr sy'n wych i weld, achos nid yn unig oedd hi'n uh, ysgrifennu am y caethweision wedi dod o Jamaica, ond hefyd oedd hi'n siarad am uh, Castell Penrhyn a'r Arglwydd Penrhyn yn benodol efo'i driniaeth o yn amlwg um, oedd y streic yn doedd 19dim i dim tri os dwi'n cofio'n iawn, eich bod yn cofio'n union. Um, ond haf Llywelyn hefyd di sgwennu diffodd y ser, uh, llyfr nes i wir fwynhau. Ond ond fel plentyn oedd hynna, neu fel person yn ei arddegau, fel oedolyn wan, um, mae'n siŵr swn i'n gallu darllen llyfrau fel um, Hanes Cymru gan John Davies. Ond mae Hanes Cymru gan John Davies mor drwchus a hyn, dwi'n meddwl. Felly mae'n danos faint o hanes dyda ni'n mynd wybod ydy os yna lyfr mor fawr o hynny allan i'w ddarllen, gan anffodus ma' John Davies 'di marw erbyn hyn felly ma'n siŵr bod o 'di methu hanes 'dan ni 'di creu yn ddiweddar fydd ddim yn cael ei sgwennu ganddo fo. Felly ma' adnodda allan ella bod nhw chydig bach ddim yn amlwg oni bai bod rhywun yn ein pwyntio nhw, fel udis di yn el llyfr, llyfrau mewn siop lyfrau, ni bai bod chdi'n mynd i siop lyfr Gymraeg, lle fysa chdi'n mynd clywed am y llyfrau a gan bod ysgolion ddim yn dysgu hanes Cymru mewn ysgolion, fysa ni'n cael llechbon a ffasiwn lyfrau lle. Um, dwi'n gwybod Ifa Morgan Jones, o beth diddorol a cyffroes gafodd ei gyhoeddi wsos yma hefyd ydy bod Ifan Morgan Jones efo llyfr allan yn fuan, y deg stori hanes Cymru pwysig sy'n angen i'w bod. Felly mae hynny'n rhywbeth, mae mwy o bethau'n dechrau dod allan sy'n beth da. Ond um, dod yn ôl at cyhoeddiad dydd Mawrth, Yym, be oedd eich ymateb chi i'r ffaith bod hanes Cymru ddim yn mynd i fod yn orfodol mewn addysg? Yym, be am i ni gychwyn efo... Sa rhywun eisiau mynd gynta? um, be bych chdi efo Mirain? Chdi gychwyn. Um, o'n i'n mynd, fel, byddech chi'n meddwl gyda cwricwlwm newydd yn mynd mas, a chi'n meddwl, fel, yn ôl yn yr haf, oedd gymaint o ddeisebau mynd rownd, weles i o pobl yn moyn, oedd pobl, gymaint o pobl actually eisiau'r i hanes Cymru cyn i, i chynnwys yn, yn y cwricwlwm. A mae jyst teimlo fel bod, bod pwy bynnag sydd wedi bod yn gyfrifol am roi'r cwricwlwm mae ti gilydd jyst anwybyddu llais pobl Cymru'n llwyr yn y penderfyniad. Um, a dwi'n meddwl bod e'n hen bryd i bobl Cymru dysgu i hanes, achos mae jyst gymaint o hanes mas yna fel ni wedi crybwyll yn barod, a dwi e jyst ddim yn deg bod plant ysgol yn mynd trwy, trwy i, i amser nhw yn yr ysgol yn dysgu am y Tuduriaid ac am y Titanic a yr Almaen y geti, ond dyn nhw ddim yn dysgu am y pethau sy'n i glad nhw.
Dwi'n cytuno, a wbath swn i'n ddeud yn 'y mhrofiad i oedd bod hanes oedd yn cael ei ddysgu yn ailadroddus, dydw i. Mi wnes i America a'r Almaen ddwy waith ac os wbath mi wnes i nhw yn yn yr un flwyddyn ma' Nel ŵan yn blwyddyn naw cyn i fi fynd i Tŷ Gau pan o'n i'n gofyn neud o eto a wedyn o'n i 'di gofyn neud o eto mewn fwy o ddyfnder neu mewn ongl wahanol yn lefel A. Ond faint o hanes Cymru oedd yna? Prin, prin dim. Ac yn anffodus hefyd, fel ti'n dweud, efo'r Titanic, wbath, wel, wbath arall oedd yn ail adroddus i fi, oedd y tuduriaid, dwi'n gwybod amdana chdi, Begw, ond nes i yn neud um, y tuduriaid yn blwyddyn saith, A wedyn digon fo ond dwi siŵr nes i neud o eto blwyddyn wyth. Ma' 'na ran ono fo'n blwyddyn naw a wedyn sgip wedyn i blwyddyn ddeuddag ac o'n i wedi gorfod neud o eto. Os dwi'n gorfod ailadrodd hanes sawl gwaith ma'n dangos bo' 'na fwlch yndydi? Os does 'na fwlch lle dwi 'di gofyn eu hanes y Tuduriaid be', tair gwaith mewn saith blynedd, ma' 'na fwlch, a'r bwlch yna ydi hanes Cymru ac ella hanes y pobl ddu hefyd, hanes pobl LGBT hefyd. Enwedig efo It's a Sin 'di dod allan, ma' hwnna 'di bod yn wbath diddorol i ddarllen, ag yn hwnna oedd 'na rywun Cymraeg yn dangos ochr Cymru ar sut oedden nhw, neu sut oedd awdurdodau yn eu trin nhw, yn, beth bynnag. Ond be amdana chdi, Bigw? Be oedd dy ymateb di i'r cyhoeddiad yna? Um, oedd, oedd e jyst yn sioc, dwi'n meddwl, achos o'n e gymaint o bobl fatha yn yr ha, yn fatha, yn, yn neud fatha, um, o, sgan nhw? Fatha, uh, Ia, d- deiseb yn yr haf 'lly. Sori. Ac oedd... Iawn, iawn. ...gymaint o bobl yn shêrio nhw bob dim, a fatha wnes i jyst gweld o ar y newyddion ac o'n i'n hollol speechless, achos ma' Cymru, dan ni efo efo gymaint o hanes, ma' fatha yn Dyffryn Nantlle 'wan 'lly, ma' gennyn ni hanes yn bob cae bron iawn, llawn hanes. Felly dwi'n teimlo fatha mae e jyst yn siom ofnadwy a dwi ddim yn deall sut maen nhw we- we- wedi wneud hyn achos fatha, dwi'n teimlo yn y lockdown hefyd, nath pawb fatha rhyw ffordd, fatha po- pobl adra e- e- e- efo llwyth o amser 'lly, nath pobl jyst wneud gymaint o gweithgareddau fatha cwisydd am hanes Cymru a felly, ond e- ond hefyd ddim yn ca- cael ei gynnwys yn y cwricwlwm felly ia, hollol hurt ffôs dwi'n meddwl. Yym, y ddeiseb oeddech chdi'n cyfeirio ato fo, oedd 'na 7,000 o bobl wedi arwyddo'r ddeiseb 'na yn gofyn i Lywodraeth Cymru greu yym wel neu i gynnwys hanes Cymru yn y cwricwlwm. Yy ma' erthygl Nation Cymru

Dwi'n gallu siarad heddiw, sori. Statutory by guidance. Mae'n beth ti'n feddwl o hynna, Nel? Ti'n gwybod, mae 7,000 o bobl wedi dod ymlaen, ac eto mae wedi cael ei wrthod.
Ond mae fatha, mae gymaint o bobl yn cael ei ignorio a di llais nhw'n cael ei clywed am be maen nhw eisiau a fatha mae hanes Cymru yn bwysig i bobl Cymru, achos i gyfarfod rhai pethau eraill da ni'n neud yn yr ysgol, dwi'n mynd i ddeud dim byd sydd ddim mor bwysig i ddysgu. Mae nhw dda, dyn nhw'n cael eu clywed mor glir. Wedyn, mae yna hefyd y bobl ifanc, mae yna gymaint o bobl ifanc di um, seinio deiseb yma, achos nhw sy'n neud addysg
O'n i'n dod o'n nhw.
Achos sa- ma' 'na gymaint o bobl yn wneud addysg 'wan, a ch- ella bod y bobl yym Kirsty Williams wedi cael y cyfle i wneud addysg Cymru, yy gael yym wneud hanes Cymru, ond ni sy'n methu allan 'wan, a fatha 'di o ddim yn 'di o ddim yn hollol deg, achos dan ni'n cael ein ignorio braidd.
A mae'n siŵr Samira yn bendant yn lais ar hyn yn ystyried bod hi'n astudio gwleidyddiaeth, ond mae aelodau cynulliad, aelodau seneddol, yna i'n cynrychioli ni yn dydy Mirain. Da ni'n pleidleisio amdanyn nhw fel

Mae'n gwestiwn dofn, dwi'n sori, ond dwi'n eisiau meddwl eich lle sa'ch chi'n gwybod fi ddim. Dim bod fi unrhyw fath o, o expert gwleidyddol o gwbl, o gwbl, so rwy'n gwybod lot fod yn onest. Ond, um, ie, na, fy modd fydd e yn sicr yn cryfhau cefnogaeth pobl sydd falle Wel, yn sicr rheini sydd yn gefnogol o Blaid Cymru yn barod, mae'n sicr mynd i gryfhau um, yy, ie, faint o bobl sy yn gefnogi nhw. Yym, achos bod nhw yn... be ma' Adam Price 'di gweud bod pe bai Plaid Cymru yn cael ei ethol bydden nhw'n yym cael pleidlais dros annibyniaeth. Bydde'n bydde'n ffab os o'n ni'n gallu wneud hwnna. So ie. rhywun sy'n gweithio bod wedi cryfhau'r achos neu cryfhau cefnogaeth pobl tuag at Plaid Cymru, fi'n gobeithio. Sa'n siŵr os mae'r ma trafodaeth ma fod yn ddim yn, yn, yn llawn bias, ond... Oops, Na, wel, da ni'n ni siarad bod yn diplomatic, ond uh, dwi'n gwybod, ond... Ond y peth ydy'r dydy coelio na ddim wedi helpu o gwybod, uh, ond on safbwynt i beth bynnag, achos rhywbeth mae'n ond wedi profi mod i fel un o'r pobol oedd 'di arwyddo'r ddeiseb 'na 'di ca'l dwi 'di ca'l 'yn anwybyddu. A na i ddyfynnu eto, os dych chi'n meddwl nes i'n waith ymchwil, um, oedd Plaid Lafur wedi galw dy Mawrth yn historic day. Yn meddwl bod nhw wedi creu bil oedd yn rhaid da. Mae nhw'n dweud, Plaid Lafur, bod hanes Cymru yn orfodol yn y cwricwlwm, ond be mae'r bobol sy'n ei erbyn o, yn cynnwys Plaid Cymru, mae'r bychanwyr wedi dweud mae faint sydd yn cael ei ddysgu a be fydd yn cael ei ddysgu fyny i'r ysgolion yn un peth. Dyna un peth dwi'n mynd i ddeud. A mi fudo Plaid Cymru ar ei trydar nhw, dylai hanes Cymru, gan gynnwys hanes pobl o ddu a phobl o liw, hanes LDHT plus a hanes newid hinsawdd fod ar wyneb y Bil Cwricwlwm Newydd. A be ddudodd Kirsty Williams am yr ymateb i ddweud bod hanes Cymru ddim yn orfodol oedd bod o yn orfodol efo um, canllawiau neu efo cyngor. Mae yna gyngor yna a mae o'n ddiamwys. Felly diom yn gwneud syn- wel wel dwi'm dwi'm isio troi ei geiriau hi rhag ofn a dwi'm isio dadansoddi y byd oddi, ond diom wir yn gwneud synnwyr bod wbath sy'n orfodol yn gofod cael cyngor neu enwedig os ti'n deud bod o'n ddiamwys. Ond mi ddudodd ac enwedig efo canllawiau, a be ddudodd Plaid Cymru hefyd yn y tweet ym, yna ar y trydar oedd, heb fod yn orfodol, prin fydd y canllawiau ac mae'n annhebygol y cant eu haddysgu'n gyson ledled Cymru. Felly hyd yn os dyn nhw wedi dweud, mae hanes Cymru yn y cwricwlwm, does gyda ni ddim sicrhad bod o'n mynd i fod yn gyson ledled Cymru nag oes? A fel, fel da ni wedi dweud yn barod, mae'r hyn o'r cwricwlwm sgynna ni ar hyn o bryd, neu enwedig yn eich sefyllfa chi eich dweud Begwa Nel, yn eich sefyllfa chi, da chi ond wedi dysgu hanes Cymru o ran eich milltir sgwar, ond dyma be mae'r cwricwlwm yma yn mynd i ganiatau mewn ffordd achos bod o ddim yn hollol arfodol a bod o ddim yn statudol. Felly, pam bod chi'n meddwl bod o mor bwysig yn bersonol? Na, dwi'n mynd i gael ngheg ar hyn, achos dwi wedi siarad digon. Um, pam bod chi'n meddwl bod o mor bwysig, neu gychwyn efo chdi yna, pam bod chi'n meddwl bod o mor bwysig bod hanes Cymru'n cael ei ddysgu? Wel, mae mae o'n rhan o fatha um, achau lot o bobl. Mae o'n hen, hen, hen, hen deidiau lot o bobl Cymru. A fatha, mae o'n bwysig bod nhw'n cael gwybod amdan hynna, achos wedyn, os di, os di nhw'n mynd dysgu amdano fo, os gen nhw'n byd i edrych plant nhw, a wedyn, os di plant nhw'n mynd dysgu'n byd, mae wrth mynd i gael ymlaen i fynd fel yn dydy, a wedyn mae'n mynd i gael ei golli rili yn dydy. Achos mae o mor bwysig, achos bod Cymru'n wlad mor gry wan, ond fatha, dyn nhw'n dyn nhw'n mynd i gael ei ddysgu sut, sut mae Cymru wedi dod yn disiapio i sy'n mae o wan. Na, cytuno. Mirai, pam chdi meddwl bod o'n mor bwysig? I ddysgu hanes Cymru, sori, i blant. Oh, yeah. um, sorry, Glywed. Um, yeah, just rhywun peth a nawr, really, just achos bod... Fi'n teimlo fel os, os dyw e ddim yn cael ei dysgu i ni nawr, wedyn siwt mae cenedlaethau i ddod fod i, i just i gofio'r holl hanes a i sicrhau bod yn hanes ni'n cael ei, i gwarchod a'i addysgu i genedlaethau ddod, achos os y'n ni'n gweud bod ni ddim yn rili gwybod lot am yn am yn yng ngwlad ni gwlad ni nawr, wel shwt ma' mewn can mlynedd shwt ma' pobl fod i wybod yr hyn a ddigwyddodd nôl yn y yn yn oes Llewelyn ein Llywola ag ati, ch'mo'? So.
Ie. Yeah. Sgyn ti wbeth ychwanegol i ddeud Begw am hynny? Na, yn hollol, dwi'n meddwl dach, dach chi wedi taro bod dim, ond y sicr mae gen Cymru gymaint o hanes. Like, dwi'n meddwl, mae rhaid i, iddyn ni bod yn ym, ymwybodol beth di hanes Cymru, beth di fatha, cefndir Cymru, lle. A dwi'n meddwl fatha, fatha mae yna gymaint o bobl yn sy'n sy symud fyw i Cymru, a wedyn maen nhw fatha yn mynychu ysgolion Cymru. a, a wedyn maen nhw fatha'n cael teulu yn Gymru, ond dyn nhw dal ddim gwybod hanes Cymru.
Na. Mae fatha rhyw effaith domino dydy. Unwaith, mae di pobl Cymru ddim yn gwybod, oedd sam gobaith i pwy bynnag arall sy'n mynd i fod yn rhan o Gymru wedyn, na fi. A hefyd, swn i'n hoffi dweud, mae hanes Cymru yn hanes y iaith Gymraeg. Yndydi? Yeah. Mae iaith yn newid dros y canrifoedd. Um, oedd Merai na fi wedi astudio um, Cymraeg ar oesoedd canol lefel A, dwi'n siŵr oedd chdi wedi gwneud hefyd, swn i'n feddwl. A mae iaith di newid. Mae sut oedd y Cymru bryd hynny yn cyfathrebu di hen fynd. Doedd rhan fwy o'n nhw'n gallu sgwennu nôl yn yr oesoedd canol. da ni'n tecstio, da ni'n teipio a hyn lle lle arall. Mae hanes Cymru yn gysylltiedig efo hanes yr iaith. A heb i ni beidio wbeth wybod hanes Cymru, da ni'n gwybod hanes ni yn hynna'n. A fel dwi'n dweud, oedd y, yn enwedig yn y ganrif dwytha, dwi'n sôn am yr ugeinfed ganrif wan, oedd hwnna'n ganrif mor bwysig i'r iaith o dan cynyddiaeth, gwleidyddiaeth. Yn y ganrif yna oedd Plaid Cymru wedi cael ei sefydlu nôl yn 1922 dwi eisiau dweud. Uh, Saunders Lewis yn un ohonyn nhw. Um, ac mi oedd ar y radio wedyn yn 1963. i gorfod rhoi araith dros y radio i bobl adra pam bod o'n bwysig bod ni'n parhau i siarad Cymraeg. Oedd o 'di mynd i'r fath radda. Da ni ŵan yn gofod trio cyrraedd miliwn o siaradwyr erbyn 2050. Oedd 'na oddeutu 800,000 o siaradwyr Cymraeg cychwyn y ganrif ddwytha. cychwyn yr ugeinfed ganrif, a mi ddoth y rhyfeloedd, a mi ddoth dylanwadau Saesnig, a be oedden nhw'n feddwl o'r Gymraeg a hyn llall arall. Dydy pobl ddim yn gwybod llawer o hynny, oherwydd bod y iaith Gymraeg a'i hanes i'n rhan o hanes Cymru. A y math yma o bethau sy'n angen cael ei ddysgu i blant, mae'n angen gwybod Dwi'n gwybod pan o'n i'n ôl yn yr ysgol yn y chweched, oedden ni wedi cael athrawes hanes, um, athrawes hanes newydd. Ac un o'r pethau nath i oedd cychwyn blwyddyn saith efo Owain Glyndŵr a nes i feddwl haleliwia. Mae plant yn cael dysgu am Owain Glyndŵr hefyd o oedran ifanc o flwyddyn saith lle mae dysgu am y pethau yma yn newydd a, ma, a maen nhw'n sticio dydy yn yr oedran yna. Mae pethau'n sticio yn enwedig hefyd yn y cynradd, dwi'n gwybod bod ni i gyd uwchradd a brifysgol, ond dan ni angen cofio am blant cynradd hefyd, yn does? Achos bryd hynny mae pethau yn suddo mewn a maen nhw'n dechrau dod yn bobl ifanc erbyn iddyn nhw gyrraedd uh, ysgol uwchradd a mynd ymlaen ac ymlaen ac ymlaen fel la. Mae'n a nid yn unig y iaith Gymraeg ond yn hunaniaeth ni ydy hanes Cymru. Mae o'n rhan o'r, dwi'n mynd i swnio fatha gwenallt a Saunders Lewis, ond mae'n rhan o'r pridd, dydy? Mae hanes Cymru yn y pridd, yn y mynyddoedd, yn y llynnoedd, a dydy pobl ddim yn ei gwybod nhw. Dydy... Mae o, mae, sori, dwi wedi bod yn mynd ymlaen, so sori, fi'n eisiau chwanegu, dwi'n gwybod hanes lleol yn brin, felly, ond wbeth mor genedlaethol yw, mae hanes Cymru fel hanes cenedlaethol yn cael ei ddysgu, ond hanes lleol hefyd, a bod, bod, bod, bod y ddau yn dod at ei gilydd mewn addysg, felly dwi'n gwybod fe pobl yn gwylio hwn ac yn meddwl, neu yn darllen yr erthyglau, mae'n, wel, os dyn nhw'n dysgu hanes lleol, mae hynny'n gychwyn, dydy? Wel yndi, ond erbyn... Ond yn yr oes, yn y byd sydd ohoni ar hyn o bryd, dylia bod hanes Cymru i gyd, neu enwedig y pwyntiau allweddol, neu o leia y pwyntiau sy'n mynd i gwneud i blant deimlo'n falch o fod yn Gymry. Cymraeg hefyd. Diom ots o ba fath o deuluodd ma' nhw'n dod, fel ddudis i'n gynna', diom ots faint o Gymraeg dach chi'n wybod. Os dach chi'n gwybod hanes Cymru, dach chi'n mynd i... Ella sa rhywun yn gallu helpu fi efo hyn, ond o ran pan da ni'n dysgu hanes, da ni'n llawer mwy cydwybodol o bobl o'r gwledydd yna, yn dydan? Dwi'n meddwl bod hwnna'n... m- ma' hynny'n deg i ddeud dydi? Felly 'dan ni angan bod yn gyfrifodol o ni'n hunan ac i bobl fel ddudodd Begw ma' 'na bobl yn symud i Gymru yy symud i Gymru ella dysgu chydig o'r iaith sy'n wych i gychwyn efo 'i. Sa'n wych sa pob un yn gwneud hynny. Ond ma' nw'n mynd i ysgolion Cymraeg ond 'dyn nw'm yn dysgu. Ond os 'dyn nw'm yn dysgu hanes Cymraeg sgynnon nw'm cydwybyddiaeth ohonon ni fel pobol wedyn.
Mae'r Eisteddfod yn rhan o'n hanes ni. Dos di yn ôl, sori, o'n i'n mynd i derfio drosta chdi, dos di. Sori. Chdi ddeud rwbeth? Um,
um, mae o'n hefyd i fatha plant cynradd. Mae o'n lwcus achos mae nhw'n mynd i gael llawer mwy o fatha angerdd o ddysgu am rhywbeth sy'n mor agos iddyn nhw. Chos fatha, maen nhw'n gallu cymryd tripiau i weld lle mae wedi digwydd, a mae'n mynd i deimlo fatha lot mwy surreal iddyn nhw wedyn, yn dydi? A fatha, mae'n mynd i fod lot mwy diddorol hefyd iddyn nhw. Ie. Yeah.
Na, pwynt digon teg. Dwi'n cofio eisiau i uh, Cilmeri i weld beth Llywelyn Llywola. Ac i rywun sydd gan gymaint o ddiddordeb mewn hanes, hyd yn oed yn yr oedran yna, be o'n i, 11 oed, oedd bod yna, fel ddudis di, surreal, bod ni prin yn gallu, oedd gen i, oedd gen i deimlad o fod y môr falch o fod yn Gymraeg a bod fi'n gwybod, yn enwedig ar ôl dysgu hanes Llywelyn, a be oedd o wedi gorfod cwffio i arbed, i drio arbed. Ac eto di pobl ddim yn gwybod bod yn tywysog ola ni, er bod ni'n ystyried Owain Glyndŵr fel yn tywysog ola ni hefyd, Di gofio marw dros y iaith, gofio marw dros y wlad, a san, san, dim llawer o bobl sy'n ei gofio fo. Mae'n... Ie. Yeah. Dwi'n mynd i adael hynna eistedd ychydig, achos mae jyst yn... Mae mor... Mae mor siomedig, dydy. Dwi'n meddwl dyna di'r gair. Mae mor siomedig i weld plant yn tyfu fyny ddim yn gwybod ei hanes nhw. Achos dwi'n abo pobl sy'n rieni Cymraeg a dim clem. mae'n mae'n siomedig dydy ac yn enwedig fel edis i gynnas da ni'n ddim yn gwybod hanes Cymru ydy o'n a mor siomedig dydy fe ddim stopio dweud y gair yna ond dwi'n meddwl bod o'n warthus ar ochr y Senedd yn bersonol mi ddylia hanes Cymru fod ac da ni'n gwybod bod nhw wedi gwrthod y ddeiseb yna. Ac eto maen nhw'n dweud rwan bod o'n orfodol. Diolch yn... Dwi'n meddwl yn mathemateg, ond dydy hynny ddim yn... Diolch yn gywir, da. So, Begw, be amdana ch- be amdana chdi? Oes 'na wbath ti isio ychwanegu? Oes 'na... Dwi 'di bod yn ramblo am rhy hir a bod na'm byd 'di... Na, fel ti heb o gwbwl siŵr, fatha yym ma' hyn hollol random, ond dwi'n cofio yym dach chi'n cofio'r adeg lle wnaeth yym wal Coch y Werin cael ei beintio, a wedyn aeth pawb ati i i fatha beintio fatha stwff eu eu hunain, sy'n grêt, fatha class. Ond wedyn ŵan, 'dan ni'n ôl A wedyn mae pobl jyst yn byw at anghofio lle dylswn ni cofio ein hanes a cario fo mlaen, a hefyd dysgu mwy na ond Tryweryn ynde, dach chi fel? Hmm.
Ie, yeah, yn sicr. Mae yna gymaint mwy, does? A dwi'n meddwl, mae Tryweryn, diolch di bod yn andros o hir yn ôl, i gymharu efo rhei hanes sgenna ni, allwedd ochra arall o hanes sgenna ni. A dwi'n cofio hwnna, oedd uh, ystod steddod Llanrwst ystod o dau. Os dwi'n cofio, os dwi'n cofio iawn, dwi'n siŵr na ystod Llanrwst ystod o. Ac oedd pawb di mynd yn hollol flin, doedd. Ac o'n i'n, ar un ochr o'n i'n flin bod o wedi digwydd, achos o'n i'n meddwl, esgusodwch fi, be da chi'n trio wneud i'n hanes ni, yn un peth, peidiwch a bod yn amharchus tuag ata ni fel cenedl. I gwilydd di hynny. A mi o'n i reit coci am y peth efo. Lot o bobl meddwl, amharchus di hynny. Ond ar ochr arall, o'n i, do'n i'm yn falch, ond do'n i'n hapus o weld ymateb pobl. Achos oedd pobl ledled Cymru, dwi'n cofio cerdded o gwmpas Pen y Groes a Llanllyfni yn y ffrinanlla, oedd yna gerig ym mhob man efo yn goch ac efo cofiwch dywerin mewn Gwyn. Wel Nel be' amdanach chdi yy ti o gwmpas yr ardal yna dw't?
Mae o'n i ddeud bod 'na gymaint o bobl o gwmpas a weithiau dwi'n mynd ar top y dam am dro a wedyn dwi'n gallu gweld mae 'na gymaint o bobl yn dod yna ond 'dyn nhw'm yn gwbod dim byd amdano fo. A wedyn mae'n bwysig bod 'na bod bobl yn gwbod be' sy' 'di digwydd a pa mor pa mor bwysig ydi o i ar- i'r ardal achos bod o'n drychineb, gymaint o drychineb, a wedyn fatha yym mae'n... mae 'na hyd yn oed bobl yn byw lawr yn Bala sy mond... sy ddim yn bell o gwbl, a 'dyn nhw'm yn gwbod be sy' 'di digwydd yn mor agos, a faint sy' 'di gael ei aberth am ddŵr. Mae o'n, ia, mae'n bwysig iawn bod ni dal yn gwbod ac yn dysgu amdano fo.
Doedd Lerpwl ddim angen y dŵr na nac oedd? Dyna 'di'r irony trist iawn am y sefyllfa. Mi oedd o'n drychineb. Yn anffodus. Mae'n mae'n siomedig, mae'n warthus, mae'n drist. Dwi'm yn gw- dwi fyny ag i lawr o ran pa mor flin dwi'n teimlo weithiau achos mae mor siomedig a i gloi dwi'n meddwl 'dan ni yn rhedeg allan o amser chydig bach. I gloi Dwi'n gwybod, mae o yn Saesneg set in stone wan, bod o'n mynd i fod. Ond o ran, ond gan bod nhw wedi dweud faint sydd wedi cael ei ddysgu, neu faint sy'n mynd i cael ei ddysgu yn ddibynnol ar yr athrawon, neu ar yr ysgolion wan. Rhwng wwan a pan fydd y cwricwlwm na yn bod, be ydych chi'n meddwl sydd angen cael ei wneud Achos yn un peth dwi'n meddwl fydd adnodda' addysgol i athrawon ar ga'l fyddan nhw bendant angan rhyw fath o teachers training dwi'm yn cofio be' 'di wnna yn Gymraeg ofnadw ohono fi dwi gwbo yym on' mi fyddan nhw angan cymorth yn sicr i wbo ella be' yn union sy'n addas ar gyfar ba oedranna ne' be' bynnag. Be' dach chi yn meddwl sy angan ca'l ei neud? Nai yy Nel dos di gynta. Beth ti'n meddwl sy'n cael ei wneud o um, well?
Mae dos y bynau bobl, mae'n siŵr bynau bobl yn mynd i godi llais nhw amdano fo, a wedyn, ella, dwi ddim yn gwybod, ella fe wneud y bobl sgwennu llyfrau neu um, ar, ar newyddion neu beth i ddysgu mwy am hanes Cymru, so da ni ddim yn mynd yn gwbl blanc a bod pawb yn mynd yn ddistaw, dwi'n meddwl bod hynny'n bwysig. Ond efo athrawon, dwi'n meddwl bod pob peth yn dwylo nhw wan, achos ma, os dyn nhw'n cael dewis neu beidio, a wedyn, mae'n siŵr fydd yna lot o blant ddim yn cael dysgu am hanes Cymru, ond gobeithio yn ychydig bach dal e. Ie, dyna di'r biti wan de. Sam cysondeb yeah. ar hyd Cymru wan ag oes o ran fai, pwy, pwy sy'n mynd i gael dysgu be, faint fydd pawb yn dysgu. Be amdana chdi, um, Mirain? Be ti'n meddwl sy'n angen cael ei wneud wan? Yym, dwi'n teimlo fel bod angen hysbysebu faint o hanes sydd gan Gymru, a falle mwyn hwnna'n swnio bach yn odd, ond dwi'n teimlo mae gymaint jyst yn jyst yn gwbl anwybodus o faint o hanes sydd gan y wlad. Um, a wedyn, achos mae yna gymaint o lyfrau, di edrych trwy'r um, llyfrau jyst ar y fel llyfrgell genedlaethol, fel neu'r llyfrgelloedd aber, fel ar yr holl lyfrau, mae yna llwyth o lyfrau mas yna. So rwy'n jyst fel hysbysebu beth yw'r hanes, o'r efallai fydd yn pigo cydwybod pobl falle a yn yn ennyn pobl i ymddiddori yn yn meysydd gwahanol, yn rhannau gwahanol o hanes Cymru 'fyd. Ond wedyn o ran fel bod y bod dysgu hanes Cymru ddim yn orfodol ar y cwricwlwm, fi'n poeni fydd 'na anghysondeb mewn... mm. ...mewn gwybodaeth pobl ifanc So mae hwnna'n yn sicr yn rhywbeth rili gwael bod y cwricwlwm ddim yn wel y cynnwys yy yy fi 'di anghofio fi fi 'di anghofio shwt ma' gweud geiriau. Ond ie chi'n deall be' fi'n meddwl. Ie. Be' amdanach chdi Migo? Dwi'n meddwl am Anna'n yy 'tha Hysbysebu hanes Cymru mewn ffordd sydd fwya exciting i blant a ma pobl yn licio achos gofio ma Jacob elwi di neud cân am annibyniaeth a fatha odd odd hwnna'n gan rili rili da felly dwi me'l ma cerddoriaeth yn gallu hysbysebu hanes fwy dwi'n meddwl.
Cyfuno bob dim de. Os o's ni'n cymryd... Ie yn hollol.
...cyfuno teledu, cerddoriaeth, llyfra, a ysgolion ac addysg, dod â bob dim at ei gilydd, achos yn nid yn unig ydy ni angen, fel dwi'n dweud, mae hanes Cymru yn hanes iaith, ond hefyd yn hanes yn celfyddyd ni fyd, yn hanes yn um, traddodiadau ni hefyd, fel yr eisteddod. Os ni'n gallu cyfuno hynny i gyd efo'i gilydd, yn enwedig rwan, efo bod ni'n mwyn gwybod, efo, fel ddudo Meren, anghysondeb, dwi'n colli chydig o hwpaeth chydig bach, ond os ysa bob dim yn gallu cyfuno at ei gilydd, bod athrawon ella yn defnyddio cerddoriaeth neu ffilmiau neu rhaglenni teledu trwy gyfrwng y Gymraeg, llyfrau, bob dim yn dod at ei gilydd. Sain, o, oh, sain eitha chydig o yeah. utopia bach neis o ran hanes Cymru dydy. Da ni'n lwcus o gael gymaint o um, o bethau fel efo fatha cerddoriaeth a teledu a ballu achos so, da ni angen gwneud y mwyaf beth gennym ni ar hyn o bryd, really, a mwyaf o beth da ni'n gallu gwneud fatha, just, fatha bobl ifanc a fel cenedl, really.
Mae'n ffordd i gloi y sgwrs. Diolch i chi gyd um, am ymuno fo fi, a dwi'n gwybod bod fi wedi siarad lot, a da ni wedi siarad dipyn. A dwi'n gobeithio i bwy bynnag sy'n gwylio ar Lush eich bod chi wedi cael budd o hyn, a wedyn, diolch yn fawr i chi.